Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasiatımız ana-babaların balları içün mesüliyetligi aqqında olacaqtır. Yani bugün men Allahtan bizge berilgen eñ güzel ve hoş emanetlerinden biri, bizim balalarımız aqqında qonuşmaq isteyim. Daa doğrusı, olarnıñ qaviy islâm ruhunda terbiye oluvı aqqında. Ürmetli ağalarım ve tata qardaşlarım! İslâm dini, balaçıqlar ömürimizniñ quvançı ve bereketi dep, olarnıñ sayısı az olmamasına teşvik ete. Lâkin biz ana-babalarnıñ boyunda yüklengen büyük mesüliyetni unutmayıq ki, balarımıznıñ fikir ve terbiyesine doğru İslâm temeli qoyayıq. Balalar tek nesil devamı kibi degil de, tek bizim qorantalarımıznıñ kelecegi degil de, bütün İslâm ümetiniñ kelecegidir. Kelecegimiz, yaş musulman nesiliniñ büyüp yetişmesiniñ nasıl oluvı er birimizge, tekrarlap aytam, er birimizge bağlı. Allahnıñ qanunlarını ürmet etmegen nesilmi, yoqsa sadıq, ahlâqlı, dindar nesilniñ yetişecegi işte bu bizge bağlı. Keliñiz, bu mevzunıñ emiyetini açıqlağan bir qaç hadislerni köz ögüne alayıq. Tirmiziniñ kitabında keçken bir hadiste Allahnıñ Resulü Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdı, Ana-babanıñ balasına qarşılıqsız bağışlanabilecek en iyi şey güzel terbiyedir. Bundan da ğayrı, Salih oğul ana-babasınıñ ölüminden soñ bile olarğa Sevap kitabına hayır amellerni yazdırğan üç şeyler arasındadır. Abu Hurayra yetkizgen hadiste böyle aytıla, İnsan ömürni terk etkende üç amelinden ğayrı episi toqtala. Ve bu üç şeyniñ arasında ana-babağa, Allahqa duada bulunğan salih oğul. Onıñ içün, ürmetli musulmanlar, evlâtlarımıznıñ nasıl bir tarzda terbiye olğanına diqqat etmemiz kerek. Yüce Allahnıñ boynumızğa yüklegen bu vazifeni, bu emanetni yeterli derecede becerip olamızmı? Onıñ içün aramızdan birisiniñ yedi yaşını toldurğan oğlu ya da qızı olsa, olarnı daimiy bir şekilde beş vaqıt namazına teşviq etsin. Evlâdında yaramay areketlerni körgen, olarnı mıtlaqa terbiye etsin. Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şamğa çıqacaq ordunıñ başına on yedi yaşındaki Usama ibn Zaydnı tayin etkenini başımızda tutaraq, balalarımızğa ciddiylikni kiçik yaştan terbiyelep başlasın. Balalar terbiyesinde ana-babalarnıñ özleri, olarnıñ dinleri, imanları, dindarlıqları ve İslâmğa tarafdarlıqları emiyetli yer ala, Ve mında özünde büyük bir mana içergen bir ibareni aytmaq isteyim. Balalarıñıznı terbiye etmeñiz, olar ep bir özleriñizge oşacaq. Yani evlâtlar ana-babaları kibi olur. Eger olar dindar ve terbiyeli olsa, balaları da dindar ve terbiyeli olur. Yekün çekerek Muqaddes Qurandaki Al-Furqan suresiniñ şu ayetini oqumaq isteyim.

Aqiqaten, bizim balalarımız ana-babaların ve bütün İslâm ümetinin baylığıdır. Aydıñız, sayğılı ağalar ve tata qardaşlarım, bu meşur baylıqqa kerekli şekilde qıymet keseyik. Rabbimizge yalvaram ki, bizim kelecek nesilimiz dindar olıp, namuslı, ahlâqlı, Allahqa boysunğanlardan olsun, ve bu ise birinci sırada bizge bağlı. Balalarımıznı tek östürmeknen, oqutmaqnen ve ayaqqa qoymaqnen iş bitmey. Eñ birincisi, dinimizni ögretmek ve doğru islâmiy terbiya bermektir. Allahu Taalâ epimizge salih ameller işlegen ve em bu, em o bir dünyada quvandıracaq evlâtlarnı terbiya etmekni nasip eylesin. Kelecek Ramazan nasiatlarımızda körüşmek üzre. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.